Eminyeeto okuruga omu disiturikiti ya Rubirizi erugireyo yakwatanisa hamwe nana abantu ba buri kiro bagyenda omu maisho nokureebeka ngu nibayonja amarwaro ga gavumenti. Aba bamwe nibaruga omu kitongore kya DK Foundation kandi nibagira ngu nibakuba nibagyenda omu maisho n'okureka nibakwatira omuntu w'ahansi nakusinga munonga kikwatiraine nana obuyonjo. Bamwe omu beegi okuruga omu kitongore kya Dick Foundation barugireyo batandika kuba nibakwatiraho abantu ba buri kiro nakusinga munonga aha kikwatiraine nana eby'amagara nikwo kuyonja amarwariro okugakoramu burungi bwansi. Aba tibakomire aho nikwo kureba bamwe omu bazire abazariire omu marwaro aga aga gavumenti bakabaherezayo sabuuni nana ebintu bingi n'amajuta kibaase kugyenda omu maisho n'okureka ngu nikibayambaho nakusinga aha magara gaabo. Aba nibagira ngu tiguri murundi gw'okubanza kandi tibakoma aha runaku rw'eri izooba nibaza kugumizamu nibakirininga nana okukora ebicweka bitari bimwe na bimwe nana ezindi emirimo Obu akurabira omu kitongore kya David Katureebe Foundation ahabw'okugira ngu nikyo kiriyo kibakwatsireho aha mukono n'okwongyera kuba nibagumizaho nikibashomesa. Beetoreire amarwarro maingi kutandikira omuri Katunguru, Kicwamba, bagumizamu kandi nana agandi maingi nibagira ngu eki nibakuba nibagumizamu n'okureebeka nibakikora kandi bamwe omu bazaire abazaariire omu marwariro ga gavumenti bongyeire kuba nibasiima. Bamwe omu bashaho nibashaba nti ekitongore kya DK Foundation kibaase kuba nikigyenda omu maisho n'okuba nikiteekateeka abantu abo abarikuhangaarana n'akakooko ka siriimu ngu ahabw'okugira ngu abaingi nibakira kuba nibeetinira amagara gaabo.
Omugisha obu waagugaba, dokita ogwo aine obuhangaazi aha.
Amazina gawe?

Yaatuha n'obubaketi bwa omo. Mbwenu naanye nk'omuzaire, naanye nk'oku nzaire nahurira naamugira rukundo y'amaani. Nowe ari Mukama mumumpere emigisha. Amazina gawe? Amazina gangye ni Deborah. Abantu bayakiira gye munonga na rukundo bakusiima ofiisi ya DK bakugira ngu Ruhanga amwongere omugisha ahabw'okuba tuba nitugaba shukaari pampazi, saabundi n'ebindi twaba nituheereza amaizi g'okunywa ebi byaba nibyetaagisa kurugiirira nka ofiisi. Aha bantu baitu ab'okuzaara tukashanga hataine ka saabuuni k'okunaaba, hataine ka omo k'okwegyesa ebyaahi, mbwenu itwe nitukwatiriraho kutwara entunguuka omuri Rubirizi n'omu ihanga ryona. Amazina nibanyeta Byaramba Fred ndi omushaho omunaasi aha rugaju eri Centrefor ninkora omu department ya inpatient eyaba abarikuraarayo omu wards. Your contribution of words omu nteekateeka egi. Omu nteekateeka egi nyowe ninsiima foundation egi ahabw'okuraba ngu yahika aha. yaaheereza obuyambi abantu abakazi abaazaara kandi yaatukwatiramu n'okutukiriiningira za woodi zaitu ekyatushemeeza munonga mbwenu baagumizamu bakora bati nitureeba ngu eby'amagara nitubongyeraho okutambura kwabo. Twabandiza Katunguru twaza Kicwamba. Twija aha ahu turiyo nituza Rutoto, nituza Mubanda, nituza Rwandaaro hamwe na Butoha kureeba ngu aba abantu boona twabaiseho kakye aku twine ahansi y'omukuru David Katureebe. N'obu araabe atariho, itwe emirimo nitugikora ahabw'okuba egi ni nyekundiire.
Ya obuhwezi kare mpire ebintu ebi twine nibimara emibazi tugiine ebitanda tubyine kwonka hokuba hariho obuyambi na munomuno obwokuhereza abantu na munomuno actually omusabisa ezi nagamba eya earth tinagigambaho kwonka nitujanjaba ningashi nitugaba emibazi yakakooko ka sirimu so Abantu abo nibenda obuyambi, nibenda endeeberera ahabw'okuba tibari kurungi ahabw'okuba bamwe bari non-suppressed so mwokubakwatiraho bakabona nk'oku bayambwamu na muno muno kushomeesa abaana baabo nainga shi abaana abo mpaho abari kushoma mukabayambaho kikatukorera munonga. Amaziina gaawe? Amaziina ndi Tusaasigwe Ivan, Health Information Assistant, Ndangaro Health Centre 3.